Helo bawb, croeso nol i'r sianel. A na fideo heddiw, dw i ddim yn ddangos mannau twristiaeth fel arfer, gan dw i'n yn maes awyr rwan, ond bydda i'n dweud popeth am fy mhrofiad o fyw mewn Airbnbs yn unig dros y tair blynydd diwetha. Yym, hefyd, a bydda i'n dweud y fan dw i'n yn dal i fod eisiau parhau â'r ffordd hon o fyw. Yym, os ydych chi'n ystyried bod yn ddigidol a crwydrol neu syml yn caru teithio, yy, neu yym yn os dych chi'n meddwl s- sut beth yy yw byw yy heb gartref corfforol, a mae'r fideo hwn i chi yym yn canta a un o'r manteisio mwya o fyw mewn Airbnbs yw'r flexibility a'n gallu i newid y ddinas a neu wlad a pryd bynnag yn dymuno a heb orfod poeni am contracts a like a contract a rhent hyd môr ac hefyd mae yy like heb com- like commitment a mae hyn yn yn rhoi rhyddid i mi a a i archwilio lleoedd ar bob amser dw i wedi y breuddwyd yym am weld yn hwn a yym hefyd yym dwi'n meddwl bod yn wahanol i westai ma'r Airbnbs dw i wedi dewis wedi cynnig rheiny fan hyn a a yym efo'r ce- cegin a wedi a chyfarparu yn llawn o mannau a cyfforddus i ymlacio ro'n i'n gallu byw fel y lleolyn ble bynnag yr oeddwn a a lle a mae a mae mae hyn yn gwneud arhosiad hir llawer mwy croesawgar Lloegr a na gwestai as usual. Yym drwy'n yn aros mewn Airbnbs gallwn hefyd weld sut mae pobl yn y wlad hon o byw a beth yw'r arferion a pethau newydd yn y gegin hefyd yn y tŷ etc etc a gyda fy mod yn gweithio bell a mae'r gallu i newid olygfa heb effeithio ar fy productivity yn bwysig iawn, a dyw fy myfyriwr byth yn gwybod pryd dw i wedi symud gyfan mod bob amser yn bresennol yna a dosbarthiadau heb unrhyw wahaniaeth. Ond hefyd yr anfantais yn unig yw pam fo'r yy y Wi-Fi yn y lle yn wael, ac mae hynny'n yy digwydd yn aml yn ofnadwys a dwi'n jyst like hate it. A mae llawer o berchnogion yn rhoi Wi-Fi rhata ac mae rhai hyd yn oed yn dweud like a bod y lle weithio yn y tŷ ac pan fyddwch chi'n edrych mae mae'n lle i weithio a dwi'n meddwl bod yn hosib aros wedi eistedd am wyth awr yn y dydd yym ac wrth gwrs dyw ddim popeth yn berffaith mae'r heiriau fel y restrictions y mae rhai Airbnbs yn eu gosod fel peidio â dderbyn ymwelwyr ac um, etc. Like, um, ond er gwaith yn yr eiriau hyn, mae'r manteisiwn yn gorbwyso'r anawsteriau i mi. Mae'r hyd i mi i, i like, ddewis ble i fyw, ble i mynd, ble i aros, ar, am rhyw waith o brofiadau, ar um, A fi'n anghofio geiriau am hawddwyr swêd a o gynnal y fan fordd o o fyw tra'n gweithio fel a rhesymau pam y byddai'n parhau fyw mewn Airbnbs ac hefyd a pam dwi'n hoffi a fyw a fel hwn a so felly a Fideo ddynen Mae ryw fideo ddynen hir rhon ac beth ydych chi'n feddwl a ydych chi'n astudied a byw fel hyn? Gadewch eich barn isod, byddwch chi'n wrth fy modd yn clywed eich barn ac yn ateb eich eu cwestiynau. Yym oes os ydych chi'n wedi mwynhau'r y fideo peidiwch yn anghofio rhoi'ch like ac Tanysgrifio i'r sianel am fwy o anturiaeth fel hyn ac tan y tro nesa efo fwy o anturistiaeth fidiau! Hwyl fawr, tara!